ma me ma mo akwaaba mmra odi asɛmpa TV. Mo somfo odi asɛmpa ni. Tweduampɔ abue kɔ a ne yɛn mmienu yɛ hwɛ yɛn ho yi deɛ megye di sɛ ho yɛ. Saa na me nso ɔdomankoma dawroma nti me ho ɔden. Abusua saa bere a me ne wo rekasa yi He Ex His Excellency John Dramani Mahama wakɔ akɔ pue mu wɔ yɛka ne sɛ Mali na ɔne Assimi Goita kɔ kɔ di nkɔmmɔ na ne nkɔmmɔ no mu no ɔmaa speech bi Saa speech no na me ne wo reba abɛdi ho nkɔmmɔ. You see, NDC foɔ ano ayɛ den ɛna Mahama, Mahama, Mahama but Mahama nyɛɛ hwee. Sixty, sixty days a ɛrekɔ yi a mo abrage abrage no, Mahama nyɛɛ hwee o. Kyerɛ sɛ Hajj a His Excellency John Dramani Mahama say wɔaba abɛte wɔn fɛɛ so nti wɔn nkɔ nkurɔfoɔ kurom ɛhɔ na ɛyɛ holy land na yɛn yɛ hanom ɛyɛ devil land ampa nso sɛbisɛbi o yɛn mu bebree na agyimi nti yɛresɛe yɛn nsuo ɛresɛe yɛn nneɛma no ɛbɛyɛ dɛn na yɛ sitting president koraa no ɛntɛm yɛ ayasase sɛ ɛyɛ devil land because ɔwoka sɛ ɛhɔ ɛyɛ holy land a meaning sɛ wo land no a wote so no ɛno no yɛ dɛn ɛyɛ devil land ɔkɔeɛ no ɔkɔmaa speech bi wɔ hɔnom ɛno na me ne wo baa bɛdi mu nkɔmmɔ hwɛ nea nti a his excellency john dramani mahama ɛho hia sɛ yɛbɛtwɛn sɛ anyɛfei na waba yɛmma ne time ɛne adeɛ no ɔno waba ɛpɛn o ɔkɔeɛ no ne speech no yɛbɛdi ho nkɔmmɔ Mia breaki nneɛma down de ama wo ama woahu sɛ His Excellency John Dramani Mahama no ɔnyɛɛ hwee nti mongyae sa mo hoahoa no na Mahama Mahama no na mehwɛ the way a His Excellency ɔrehyɛ aseɛ no a ɛnyɛ adeɛ a ɔman no ɔbɛtumi de ɔman no akɔ baabi ama no ayɛ yie ɛfiri sɛ mpanyinfoɔ sɛ agorɔ bɛyɛ da a ɛfiri ahyɛ aseɛ wode yɛntie ne speech no.

move freely wɔ ɔman no mu but his excellency sɛ ebia wonnim a mereka akyerɛ wo Ghana yɛnhyɛ da nni free movement saa within Mali and Ghana ɛba ne sɛ kane no a ɔsagyefo Doctor Kwame Nkrumah establishe daa relationship no a yɛne de Sahelfoɔ no wɔ no a na ɛwɔ hɔ a na ɛmu ɔden but from wo previous government up to Nana Addo deɛ ɛbaeɛ abɛsi saa bere yɛnni free movement even wotra border Ghana border akɔ Burkina stretch a yɛankasa even yɛ immigration service ɛde wobɛfa mu no wɔte sɛ wokuta wo Ghana card ne adeɛ nyinaa no wobɛtua sika ansa me da biara mekɔ Burkina Sɛ panyin bi anaasɛ migrehyɛnfoɔ bi a ɛwɔ hɔnom se meretwa ntorɔ a, mommra. Mo deɛ mosɔre a Bible ne Koran a mode didi nseɛ no, yɛmfa kosua ne nsa ne hyenaapo no na yɛmfa ngyina hɔ na yɛndi nse nka ntam na mommɔ yɛn ho dua sɛ sɛ mo a mereka yi meboa a. Nti free movement no a woka no sɛ mose morekɔ strengthen deɛ a, ɛnneɛ hwɛ na mo nyɛ ne yie because ɔmo no sisi ano ɔmo ani ate and even asɛm a me kɛn koraa no yɛn yɛ bɔ da stress a wobɛfa mu no wokɔ duru ɔmo wɔ koraa wo nhyɛ da mmerɛ saa even ɔmo introduce Ghana card yi wo duru hɔ nom a ɔmo bɛ stress wo ba wokɔ duru ɔmo hɔ nom na then ɔmo kyɛke na ɔmo sɛ obi bi ayɛ valid a ne yɛ gyaa wo sɛ wo koraa na wobɛpɛ biribi ama ɔmo a na wapɛ biribi ama ɔmo ba yɛn yɛn Ghana yɛn yɛ bɔ da no

Hwɛ saa terrorism yi asɛm yi a His Excellency John Dramani Mahama ɛka yi. Ayi Assimi Goita, ebia sɛ wɔtie me a, anaa bi a ɔyɛ French ni na awɔ ha bɔ mmɔden atwa na translate ma no. His Excellency John Dramani Mahama ɛntumi nyɛ hwee ɛmfa mmoa no wɔ terrorism mu. Because previously no, na ɔyɛ chairman chairman chairman na ɔno n'aban mu no na ɔno na ɔyɛ chairman of ecowas ecowas n'ankasa koraa na whole body ne nyinaa no mo antumi an provide support bia anfa ama this the saharas for even cca ɛyi tinubu tinubu ɛyɛ sɛ Ɔno ɛyɛ me aten sɛ ɔno na ɔyɛ ECOWAS chairman anaasɛ sɛ president a. Nigeria kora ɛɛsɔfa from terrorism muntumi ɛmboa ɔmo nti woyɛ dɛn ɛkɔkɔ boa Malifoɔ ɛno ne deɛ monka nkyerɛ his excellency sɛ ongyae ka mɛno menim sɛ woyɛ NDC ni na wowɔ ha a wobɛka nkwasiasɛm anaa wobɛdi matam but nokorɛ no ɛna meka kyerɛ wo nokorɛ wɔ hɔ yi ɛɛnwono nanso no sɛ wofa a ɛsaw yareɛ Ɛnyɛ adeɛ a wɔbɛtumi aboa ɛna wɔn ankasa koraa no wɔn koraa wɔn ani nda mo so. Wɔn no ankasa no wɔn fight terrorism foɔ dada. Mo atena hɔ nom ma mo akyekyere ECOWAS. Ɛwɔ sɛ mo tumi declare sɛ ECOWAS no ɛyɛ useless organization te sɛ neɛ mmarima yɛ ka mmarima a wɔn di ɔman so ɛtumi ɛbie wɔn ano kaeɛ nti wɔn atwe wɔn ho ɛtu ho anamɔn no a te sɛ neɛ Ibrahim Traore ago sɛm agotɛ a wɔkɔɔ ne hɔ ne Mali president yi. Ɛy Niger president yi ɔmo ateki saa decision no wo teki bia ɔno na ɛbɛkyerɛ wo sɛ wo yɛ bɛɛma.
of help in terms of cooperating with the alliance AES in terms of the fight against corporate uh, terrorism because we all occupy the same sub-region and terrorism in one country is a threat to all of us and so we had quite a discussion on how we can strengthen our bilateral relations in

Ebia wunya nhuu ade a His Excellency John Dramani Mahama reka ho asɛm a ɛyɛ the relationship no a Ecowas relationship no. You see, sɛ wɔnya ba sei a, nkurɔfoɔ ankasa no a this Westness no a capture wɔn as their best puppet no, Ɔmo ɛna ɔmo use ɔmo because they know sɛ Ghana yɛwɔ good relationship with these people no nti no ɔmo betumi ayi su wei mu ɛde agɛte ɔmo back but these people are not ready to come back they mean business ɔmo dwen ɔmo manfoɔ ho they are not selfish nti no amount of money Anaasɛ no amount of words a wɔbɛka akyerɛ wɔn a wɔbɛtie. Nti wei no, ne nyinaa no, ɛyɛ Ecowas foɔ nsa ano adwuma. Ebia yɛhu His Excellency John Dramani Mahama sɛ ɔwɔ hɔ nom a, ɔnni hɔ purposely ankasa sɛ yɛ relationship o, ɛno deɛ ɔbɛka. Na ne nyinaa ne sɛ wɔpɛ sɛ saa nkorɔfoɔ wei mu ɛba back. Nti sɛ wobɛhwɛ a, aberɛ a wɔtee wɔn ho no, first wɔdi kan somaa ɛyi Senegal president yi, Fa sɛ fa me yo sɛ hwan ɛma ne kɔɔ hɔ but you see this people no mo even mo kɔ koraa no a ɔmo prove kyerɛ mo sɛ kyale moma mo ani nte nti yɛ welcome mo koraa no a yɛde yɛ ayɛ traditional nneɛma na yɛ welcome mo hwɛ his excellency John Dramani Mahama ɛɛkɔ yi dɛn na ɔmo de hyia no bese ɛna kora kora don't know sɛ pito na na ɛwɔ mu anaasɛ sɛnsa fufuo a ɛna yɛde maa no akwaaba ɛno na ɛkyerɛ sɛ ampa yɛwɔ yɛdeɛ mu. Nti ɔmo ka kyerɛ ɔmo sɛ, eh, this time around no ɔmo ani atie o, ɔmo ani ate saa slavery no, ɔmo afiri mu, nti no they are heading to African eh, yɛka no sɛ liberation anaasɛ revolution no, ɛna ɔsagyefo Dɔkta Kwame Nkrumah kae no, nti anka saa anamɔntuo wei yɛ koraa na ɛwɔ sɛ yɛdi kan tu, and anka His Excellency John Dramani Mahama waba yi, Hu no sɛ even US a na yɛn ani da wɔn so kɛseɛ sɛ ebi a wɔbɛma yɛ biribi, Donald Trump aka akyerɛ wɔn sɛ mommɔ mo ani nna hɔ na mo nso monkyekyere mo kuro. Nti anka His Excellency John Dramani Mahama koraa deɛ, nneɛma ayɛ fo ama wo a wo take decision a bom bom bom bom na wo take na wo kɔ w'anim ama yɛn nso yɛatumi deɛ ho aka wei mo ho. Na saa a ECOWAS soma a wɔsomasoma mo no, mobɛgyae a monnyae. Na ECOWAS ɛnni biribiara de ma Africa. saa Ecowas no mungu no na mo establish no foforɔ with solid foundation a solely no foreign influential biara nnim. Ɛno na ɛbɛboa yɛn na saa na Ɔsagyefo Dɔkta Kwame Nkrumah kyekyeree no. Ɔrekyekyere no, wamfa foreign influence biara amma mu. Nnɛ yɛ Africans nti nnɛ yɛ nteaseɛ a ɛwɔ Africa mu na yɛde join ne. Nti sɛ wo nua ho ka a, yɛn nyinaa yɛn ho aka then we fight na mo mo te hɔ nom terrorism nsɔre yie ɛnyɛ nnɛ Burkina fɔ sɔfa asɔfa for terrorism ho me se baabi a ne yɛ kɔkɔ yɛ yɛ yɛ nneɛma nyinaa no ɔmo kɔ nkaa yɛ ama mpanyinfoɔ egu hɔ nom kora ɔmo se ɔmo yɛ yɛ nneɛma nyinaa atwe ɔmo ho ɛde afiri hɔ nom until sɛ Ibrahim Traore ɛbaa intervention eh, Guta ne wɔn a wɔaka ba bɛdwɛn wɔn mmiɛnsa and hwɛ massive development a ɛrekɔ so wɔ hɔnom. His Excellency John Dramani Mahama aba no a obesua bi no, nea ɔyɛ ne sɛ ɔnam asɔfo so, saa asɔfo abusuafoɔ wɔ mu so na ɔnam.
establish mutual respect for each other. And I'm sure that if we're able to do that, we can continue to work together. Um, I think that there's a choice

Nti abusua, asɛm no a na me ne wo ka no, ɛno ara na ɔno ankasa koraa waka no. Na ɔyɛ chairman for ECOWAS. That time no, dɛn na His Excellency yɛeɛ de boaeɛ wɔ ɛyi, saa terrorism nsɛm yi? Because ɛstartee, ɛnyɛ ɛnnɛ o. Ɛstartee, ɛnyɛ ɛnnɛ. And me ne wo kasa yi, Nigeriafoɔ gu so resuffer saa adeɛ no. Nti ɛbɛyɛ dɛn na wei ma wɔanya gyidie wɔ mo mu. Ibrahim Traore koraa deɛ ɔno no sɛ ɔno wabɛ ɔ- wabɛka ne nyinaa koraa nyɛ aha ɛna mɛba abɛka no. Ibrahim Traore ɛ day in day out ɔkɔ machine wei ma memfa video no bi mfa nkyerɛ wo. Day in and day out ɔkɔ machine wei na ɔrekɔmihyin wei, ɔrekɔmihyin wei, na wɔrekɔmihyin wei. Yɛn yɛte hanom, concert, ɔbaeɛ no wanni agorɔ o, nti this 2025 yi, ɔreyi nneɛma agu fam na wɔreyi, ɔreyi nneɛma agu fam na wɔreyi. Hwɛ, hwɛ bi wɔ ha. Ɔreyi nneɛma agu fam na ɔreyi nti wei farmers and ɔntena faako o ɔrekɔ ne farmers hɔ nom ɔrekɔ ha na ɔnam ha na ɔfiri ha na ɔreba ha ɛno na ɛkyerɛ sɛ ampa n'ani abere nti wo deɛ hwɛ farmers o ɔna ɔnam ɔmo no gyeene yɛtu a Ibrahim Traore nam mu bi. His Excellency John Dramani Mahama baeɛ nanteɛ asɔfoɔ na yɛreto party wɔ ha ne yɛhyia wɔ ha na wɔrekunturu ne yɛde yɛn nsa regu ne so rebɔ mpaeɛ. Ɔbɛba abɛka akyerɛ wo sɛ four years ɛnyɛ enough a yɛde yɛ ɛyi yɛka no sɛn mputudwuma but Ibrahim Traore baeɛ no ɛfei na ɔrekɔ ne three years o. Afe na ɔkɔ ne three years nso no wohwɛ adwuma a this young guy no ɛyɛ no a day in and day out ne yɛ commission wei day in and day out na yɛbie wei ano nti hwɛ detergent factory detergent factory o ɛna ɔwɔ commission no ne nyinaa no sɛ ɔbaeɛ no ɔyɛ wei na ɔyɛ wei na ɔyɛ wei and every month biara sɛ i stand to be corrected anaasɛ every two months biara no Ɔbɛ meki account and ɔmeki account akyerɛ ne nkɔɔfoɔ a na wakyerɛ ɔmo sɛ wei ɛnam kwan so ɛɛba but yɛn prɔmese yɛn nka sɛ wei na yɛbɛyɛ but mo bɛhunu ne yayɛ ne yabɛkyerɛ mo sɛ mo mmra wei na yabie ama mo ɛno nti within just this year yi yɛka nneɛma a Ibrahim Traore akɔmihyin a wontumi nkan yɛn yi wo baaɛ yi aa sɔɔ de na wo kate for nsɔre nsɔre a ɛno no Me ne wo kasa yi, Burkinafoɔ ɛyɛ wɔn a wɔde tagent tomato factory like grains wei wei kyɛ sɛ woka sɛ wobobɔ koraa a ade bɛkyɛ wo abusua ma mefa wo nsi hanom na yɛntoa yɛn nkɔmmɔ so
Anokwa mom yɛnka, na awoɔ de nnipa pii na ɛkɔ atetee mu paa o. Ama nnipa mpempem awale agu. Ogye Asɛmpa Spiritual and Herbal Centre awoɔ, wɔyɛ adeɛ sɛ wɔbɛma woanya ba sisiaa yadeɛ bi te sɛ stroke, gonorrhea anaa barima a wayɛ mmerɛ wɔ mpa mu, low sperm count. Wɔn wɔ ano aduro tata hwe anigye sɛm no sɛ sɛ ɛba ne sunsum mu nsɛm a wɔn te ne tɛ sɛ ɛyɛ sunsum mu awareɛ anaasɛ yareɛ bi na ɛde ama woɔ, pɔmpɔ bɔne na abɔ wo anaa woanya aban amaneɛ, court case, wɔbɛtu charge wo sisi a ɛnam wɔn adwuma pa nti nnipa mpempem na ɛbɛfa wɔn kɔ fie ɛkɔyɛ sunsum mu nnwuma de ma wɔn sɛ Mosini ne Enzimani ɛka bɔ mu di a sunsum mu nneɛma Sɛ yɛbɛtu obi agye wo kunu anaasɛ wo yere, awaresɛm, adwumasɛm, akwantuo mu nsɛm, ne nyinaa ayɛ asumasɛm. Fa bɛdan Odie Asɛmpa Spiritual and Herbal Centre. Wobɛhu yɛn wɔ. New Koforidua, ɛdwo so ne Konongo mfimfini ɛyɛ Ashanti Region. Ɛhɔ nom a number a yɛde di dwuma no ɛyɛ 0543304976 anaasɛ 0201340421.